Aye, wanya na mo nyino. Abwe sika mama kama sem. Sika denti ni eka ye tafe.
Ode nsem bi oha ya ni ni kwanse wo kan. Asiki bam. Ha? Nsem bi oha ya na ni kwanse wo kan di ago, kan di ago. Nsem bi oha ni kwanse wo kan. Tie me. Me ni wo di agrache. Woyɛ me yɔnko a mepɛ w'asɛm paa. Hwɛ, sisi deɛ de nananom ayɛ adom ama no abɛtɔ w'aboboa no. Emu ɔde o, emu so yɛ nhwam. Ɛdɛn na emu yɛ dɛn na emu nhwam? Ɛnyɛ lato, wote mu bi. Ah, ɛyɛ dɛ ɛho sɛ emu ɔde mu nhwam. M'ani ehu. Ɛna nea meka kyerɛ wo nso, mate. Hmm. Nti tie, menya bi ka. Tie ma menka nkyerɛ wo. Wei deɛ, mma ne nsa ho nkɔ da. Gye mene. Yɛ w'adwene yie na wo ne ne ntena. Na ohia yɛ ya. Nananom ayɛ adom ama woafi ohia mu a, ɛnyɛ ma ne nsa mfiri wo nsa. Ma wo nsa nkɔ ohia mu. Mesrɛ wo. saa ɛyi nkuruma yi wone ne tena yi biribi papa bi ani hɔ afiri mu bae so nansɛ yɛ woba lato ha yi ɛdeɛ wayɛ obi mpo ho so wafa yɛfunu wayɛ akɔnɔ ɔmo ayɛ fɛ me koraa ma wodidi koraa ma ebi so me so ɛnka no no na nka me na medidi ma no so wo so ɛfiri sɛ wote awale bɔne ase Ɛnnɛ, yɛato adaworoma. Wodi ara ma ne bo woso. Ama me nso asantewa, menya bi di. Mesrɛ wo. Hmm? W'ani mmra fam na ne no ntena. Saa eh, kohwini no deɛ, ɔnni hwidi ma wo. Yi w'adwene fi ne so. Me deɛ mepɛ w'asɛm. Sɛ asɛm a ɛyɛ nokorɛ a ɛyɛ papa nko a ɛna mɛka akyerɛ wo. Menka de fo nkyerɛ wo da. Hmm? Hmm. Asɛm nkyerɛ wo. Hmm? Ti ne wobɛtumi aka nyinaa ni. Ah. Hmm? Nea wobɛtumi aka nyinaa nie. Hmm. Asantoa paa deɛ. Ɛyɛ sɛ awareɛ pa ara deɛ wiase no, ɛyɛ sɛ ɔbaa biara kɔ mu bi. Ɛyɛ sɛ ɔbaa biara tumi kɔ awareɛ na ɔhu sɛnea awareɛ si teɛ. Wɔn a wɔkɔ awareɛ ase, yɛregyae yɛregyae yɛregyae no, yɛmfiti prɛko pɛ ne yɛgya awareɛ o, akɔfa ah. bɛrima foforɔ o. Yɛmfiti prɛko pɛ ɛnka sɛ magyae me kunu nti mekɔ akɔfa bɛrima foforɔ. Asantewaa, biribiara yɛ ntoboaseɛ. Sɛ bɛɛma yi mekɔfa no sɛ kim, yɛbɛka sɛ me ne nkroma wɔ hɔ no, na me ne lato nso hyehyɛ hɔ. Obie ni hɔ bɛ. Me ne nkroma wɔ hɔ no, ebi kora bɛka sɛ nyinsɛ no kora nyɛ nkroma dea. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ niwa nyinaa bɛhu bi, obiara bɛhu no kura wɔ mu nti no, Asantoe, Asantoa, Lato, ɔyɛ bɛrima. Yɛware no ɛyɛ yie. Na wabisa ho sɛ, ɛdi nti na Lato bɛsi saa mmerɛ bi ɔnwaree. Na wɔretwɛn o. Wɔretwɛn me. Wɔretwɛn me wahu. Na onim sɛ me ne Nkrumah bɛnya asɛm. Aba. Nkrumah, wo ne Nkrumah asɛm a mo nyɛ nyinaa, ɛnyɛ ko. Ɛnananom nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ne gya ɛɛ lato ɛbɛka abom nti ɔbɛdu na aboboa no a kaa. menka ɔho mm. meka akyerɛ wo sɛ lato menka sɛ m'ani gye no ho ei wai menka sɛ lato megyae me kunu nkroma abɛfa lato sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛ me kunu nkroma ɛna ɛnɛ yɛabɔ n'anifira anaa Yɛaka sɛ ɔnyaa me a, me menkaa sɛ megyaa me kunu nkoroma. Ah, ɛna ɔmfa nsa nso megyaa me. Hɛ, sikibam. Why? Mɛdi ho yaw. Nti nkuruma yɛn, dɛn paa na ɔde ayɛ wo? A nkuruma nkuruma nkuruma a de papa da hɔ a. Amane ya na ɔmɛwe. Amane ɛna ɔbɛwe. Mate. Menim deɛ mɛyɛ. Bɛyere. Ɔsɛ. Ɔwɔ dɛ na ɔyɛ. Ɔnyɛ nya hye. Wobɛyere me sɛ me nkɔfa no ana? Oh dabi. Ana wobɛyere me sɛ menyɛ dɛ? Dabi. Asanto a. Mepɛ sɛ mefa adwen. Anokwasɛm ne sɛ nyɛ sɛ hyehye. Ohia nti ohia ni dɔ no ba a wɔnhunu ayɛ mu miɛnka. Aha aha yɛ kama.
Aha yɛ kama. wayɛ adeɛ afei na afei na wama ma hu sɛ sikani sikani ase adɛ yɛgye wakɔ deɛ

Ah, na fie bɛn ni? Na dan kora tantan bɛn na wode me ba bɛhyɛ mu? Na ɛno na me no mante ase a mekaa sɛ, pɛ baabi foforɔ sɛ mema ne wo sika na berɛ biara nkra mɛte sɛ wode di dan no ho dwumaa ɛne sɛ meyɛ sɛ daabi ma memfa boɔ baako nkum nnomaa mmienu deɛ ɛteɛ ne sɛ memɛhwɛ baabi foforɔ a maba Sane sɛ mobaa me maa ha da. Deɛ ɛtɔ so bio, nsusu me yere sɛ mempira aduasa. Wɔyɛ ayɛ hɔho kyɛne. Dabi o, yɛ ɔhɔhoɔ deɛ, asew deɛ yɛmɛtena yɛ ase so saa. Asew, ɛyɛ saa sɛ mempira aduasa na wogu awadeɛ no. Nsenom bebree yɛ, na me meyɛ me me meyɛ sikani bi a me no me nsesɔ kankan ne porɔeɛ so. Ɛna me sika de twa na ɛtwa a menka sɛ woyɛ me honam nipa nti woyɛ adeɛ na nyɛ a na magya ama no aka menka. Enti meba na mabɛfa me yere akɔ sɛ ae wabɛkyɛ wɔ ha. Hwɛ sɛ nansa nso sɛ nansa nso asew deɛ ɔbɛsa asew a wosa na akɔ Na wɔn mu nneɛma so wie. Ɛnka sɛ nnansa ne naawɔtwe ne abosome pɛ deɛ, hwɛ, da koro koraa wonim deɛ ɛyɛ? Wɔntumi nka. Ase omi boa. Ɛha wo koraa wontumi nka. Ana? Deɛ ɛteɛ ne sɛ, sɛbisɛbi, maase deɛ, wɔadane me maame koraa awie. Wɔadane maame awie koraa. Nti. mate bi abrɛ mate bi abrɛ ɛnso mani mfra na ase w'ani bɛgye nokorɛ ka nokorɛ na nokorɛ deɛ baako asew

Obi deɛ mɛdi wo nkyɛn afe. Na me no, na nansa no a ɔno no bu nsɛ nansa pɛ no. Wonim sɛ me nso baabi sɛn. Asew hunu nyansa. Ɛsɛ wo kae sɛ asew. Daabi o, asew kɔ. Ka kyerɛ no mimi nti ka kyerɛ sɛ asew kɔ na asew bɛrima nso. Hwɛ. Sɛ ɛnyɛ sɛ bi

ɛnneɛ menkaa saa wodu anadwo a na mo saa na wohwɛ mo fie mo fie fɛ ɔhu mo fie fɛ ɛna mo sɛm na munimuni ɛna mede abɛdi ha hɛ mepa akyɛw boa ho fa kotokuo mede wokɔ anadwo yi a mede bɛyɛ de wokɔ ne yɛ yi saa bere ɛteɛ yɛ mente aseɛ hwɛ ne wobɛda hwan

Me deɛ me meda me fie ɛna me efie no masisi bebrebee deɛ woba hɔ a wohu no ɛno na ɛtɔ so du me fie ɛtɔ so du na deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛhɔ no me yere se ɔpɛ hɔ no ɔso ɔda hɔ a ɔso adaeɛ pa ahaa ɛkaa me nko a nka matu afiri sane sɛ fie no nyɛ fɛ me sɛ ɔmentu na menhye fie no me yere se da ei ɛnka sɛ esh nyɛ saa deɛ na asɛ deɛ asɛm a mekae meboa no.
Sɛ ɛnha wo no a, wobɛnya ne hamɛ no de nya nkunim. Dabi, dabi, dabi, ɔwɔ saa awadeɛ no. Asew bi a ɔte saa biara, ɔgu awadeɛ, na mo deɛ monhunu nti. Wo, asew baako, meka wei na mede asɔre, asew baako, ɔkɔeɛ, ɔnyɛ n'ase na ɛda, wɔmunumuna, na sɛ ayɛ, akɔ so saa ara, asew panyini yi agya ne kunu hɔ, ɛna ɔno atu abɛtena asew yi so da, ɔyɛ, ɔntumi nka. Ɛha asew yi, enti sɛ akɔnnɔ ba deɛ a, sɛ wawo ne fie a, na ne werɛ kura fi sɛ asew baa yi. da hɔ na nneɛma ɛkɔ so na nneɛma ɛkɔ so dako dako dako wo nso wo ma wo maame nso da wo nsɛ deɛ wo yɛ yi afei ɔda hɔ saa ɔsɛ akosua sɛ woanyɛ din na sɛ ɛpɛtiri bɛsi bi bie mu a ɛnyɛ me ne mayɛ o ɔhu nkwaseamoa sɛ ba maame ɛneɛ ɛneɛ baabaakane kɔ

mɛtwɛn ɔbɛba mɛtuatua ɛyɛ akakadura wiri nti ɛwɔ nkase mɛ kunu ti wayɛ adeɛ ne nyina wayɛ adeɛ sɛ. anokwasɛm ne sɛ nyɛ sɛ hyehye ohia nti ohia ni dɔ no ba a wɔnhunu ayɛ mu mmiɛnka.

Woyɛ me papa, nanso nyɛ mma no nkowie bɔne, mesrɛ wo. Asubiriwam nipa ho akɔnnɔ sɛ nkyena. Me ne no te dan mu no, meyɛ barima. Asubiriwam, wonim sɛ mepɛ wo. Wodware a menie, wokɔyɛ sei a menie, wokɔyɛ sei a menie. Ɛyɛ mea o. Nathan kɔ.
Menim deɛ woreka akyerɛ me. Woyɛ bɛrima. So dabi a hyɛsoɔ no ɛyɛ den. Nanso wodeɛ fa w'ani to fam. Yɛaware me o. Bɛrima no ɔmfa nsa nkɔgyaa me. Mesɛe wɔ ne ba. Seesei wo ne me bɛhyia anaa megyaa me ho ma wo na akyire akɔkyɛ ankomusuo bi bɛka kuro no a.

Wobɛdwo nso a, ɛyɛ latu. Wubedwa ade a, ɛyɛ latu. Nea wubɛyɛ biara yɛ latu. Wo ara nim sɛ mehwehwɛ wo na mehwehwɛ wo yie. Hwɛ wo mfono. Wo mfono nyinaa na asisi. Adidi ba ho. Adɛn? Adɛn? Ah, me wofrɛɛ me nyinaa no nti obiara bɛkaa kyerɛɛ me sɛ ne deɛ wate aseɛ, menkɔgugu so.

ne nananom mmom atwe mo aso. Na saa kwan a wopɛ sɛ ɔde me fa so yi deɛ maka kyerɛw mprɛ dodoɔ sɛ na wopɛ sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yɛntumi nyɛ saa wopɛ sɛ kyinkyin a woyere me mempɛ saa mese mate menyere wo biom mate wode wohwɛ ne sɛ yɛ ɛnyɛ nnuru saa sɛdeɛ maka no no mese mate

Ɛnɛ bɛyere wɔ dan mu ha paa o. Sikiri ba mu. Ebe ye zie. Nsu ngu akwadaa no so.
Mma wɔn kɔ baabi a. Meda. Anokwasɛm ne sɛ nyɛ sɛ hyehye ohia nti ohia ni dɔ no ba a wɔnhunu ayɛ mu mmiɛnka. Ɛsɛ bi ba mu.

Hmmm odzi bi bam gyae saa mempɛ saa yoo. Adeɛ owusu yɛ ne yɛ. Adɛ wɔyɛ dɛ. Adeɛ alato ɛyɛ ne yɛ. Wɔyɛ wo dɛ.
Mprɛ ahe dodoɔ sɛn na menfa no ntena ase nka deɛ mɛka nkyerɛ no. Ɛdɛ ade. Sɛ ɔpɛ sɛ wote a. Nkroma.

Wo ara nso so wonim sɛ, Hwɛ, hwɛ deɛ m'afuo yi aduru. Barima nyɛ mene na nyɛ mo deɛ, ɛsi dɛn na mede me ho ma ne saa? Wahu? Enti akɔyɛ a na akɔyɛ te sɛ asɛ, kra bi ɔpɛ sɛ ɔyere me ne adeade. Wo nso so wɔ hɔ, ɛsan nyɛ fɛ. Wahu? Mewɔ hɔ sɛ mo pam me. Daabi, daabi. Nyɛ pam na mo pam me. Daabi. M'ani nye ho saa. Ayi bam gya de wotwa kyɛ na gu wɔn ho na wɔne wɔn na. Ah, ei, nti deɛ nnipa yi yɛ ma wo nyinaa akyi nna ketewa bi a ɔne wo bɛda no nso wotwetwe wo ho. Mɛmɛm, menyim o.
Nti deɛn?
Menyim a ɛnyɛ ne ba o.
Nka me ne no nyim deɛ a, nka mɛte aseɛ. Nyinsɛn no a menyim no, wonim sɛ ɛnyɛ latɔ dua. Nti memfa nyinsɛn wei na mensa ne latɔ nkɔhyia mu na mewo wie a, maka sɛ akora no yɛ latɔ ba anaasɛ maka sɛ akora no yɛ nkrɔma ba. Wonim sɛ ɛnyɛ, ɛyɛ musuo. Mm, ei, me de dabi o, menyɛ saa adeɛ wei. Ebia na nkorɔma bɛsa aba. Wahu, ebia mewu wie a, bɛrima de onye ho sɔban, ɔbaa wo, ayɛ ɔbaatan, asiesie ne ho fɛfɛɛfɛ a, ɔbɛsa aba, ne n'ani ka wo mu, ɔbɛba. Ah.
Na kyerɛ sɛ owusu no,

na me ko adɔ woso nim sɛ me me ho na hɔ kwa ɔho ɔbaa warefoɔ deɛ
sɛ nkuruma na ɛsɛ mate me dɛ na menim sɛ biribi bɔ ne nti na ane na ɛkoko ntɔkwa mate wei deɛ na sɛ wɔanya asɛm bia hwɛ na wonim mewo na me ho kyene